Мин Егоров Георгий Николаевич диэммин, Японда төрүт олохтооҕубун. Биэт учаастакка билиссэйэбин. Тыгынча тоҕус сүүс уон биэстэн ветеринар үлэтин хаҕалаабытым. Уонна онтон инньэтэ билиҥҥэ диэри ветеринардии сылдьабын. Аҕама эмиэ ветеринар этэ. Онтон бу тыаһы ыалын быһыытынан манна Валентиналыын аҕа уон биэс сыллаахха холбоспуппут, аҕа уон төрт сыллаахха холбоспуппут. Онтон аҕа уон сэттэ сыллаахтан бу хаһаайыстыба тэринэн бу туохтаатыбыт үһү? Үөһү, сылгы уонна кролик иҥин кууруска турааччыбыт. Тэһин тыа ыалын сиэринэн барыта баар. Холобура оҕуруотпут, Ол-бу хортуоскалар бааната уонна то иһин кыра-кыралаан да буоллар ити лизиннэн игин киттикитэ ыраахтардарыгын ылбыппыт. Онтон көмөлөһүннэрэн ити туймаада лизиннэн маан бастаан киттиги ылан баран онтон хагалаан онтон тирэхтэнэн үлэлээн барбыппыт. Оттон иһин мантан иһин киһи дьигинэн тыа иһигэр олордоҕуна киһи бары ыһырар көлөһүнүн уохсаннан тиллэр кыахтаах билигин. Билиҥҥи хаамыы ыарахан кэмҥэ тыа иһигэр бу аһы-үөлү дэлэтэргэ ылсыахха наада диэн түөрт оҕолоохпут, түөрт кыргыттар, араас идэлээхтэр, үһэ ыал. Ити оннук. Бартын оттон төһө даҕаны тыа иһигэр оттон ол пандемия эҥин да да буолтун иһин биир туох да хааччах суох онон көҥүл бэйэбитигэр сылдьабыт. Кустаан да бинэби балыктыахпытын дөһөөт Манна хайам аспыт-оппутунан күн бокуойуһуох курдук хайдаары. Быйылгы дьыала иһин оттоон бүттүбүт. Онго манна ардаҕа кыайда. Дьон бар тардахха бат татта быһыылаах. Ол да буоллар иһин санаан түһэрбэккэ туустаан иҥиннээн быыс булан кээһэн иҥиннээн. Бары көмө буолаллар окко. Күтүөттэр кэлэллэр икки биригээдэ кэлэн барда. Мин бастакы биригээдэни ыыппытым, онтон иккис биригээдэни эмиэ ыыттыбыт. Иннэ гынан оппутун иһин ыллыбыт үчүгэй. Ороҕон бу тиэйдибит. Уонна быллаана иһин сыһыыгынна кээстибит иннигинэн иһин иһин үлэлээтибит. Та кыра ардьаны иһин тиэхиньикэ киэнэ ханныгар иһиттэ ону бат буолатта кустар иннигин аллар оннук. Тыа иһириэттэн үчүгэй. Мантан инньэстэ аһылык иҥин тугу эссе ыараан иһиэҕэ онно сөп түбэһиннэрэн биһиги мантан тыаттан тирэҕирэн дигинэн аспытын үөбүтүн бээбэк хааччыныахтаахпыт диэн туохтуубун Уонна дьиҥинэн үөһүү, ыһылгыы баар буолан түөһүрэ баар буолан уонна таһа хаһыыра даҕаны ол иһин баар буолан дьиҥинэн онтубутун олоҕу өрө тутан иһдиэхтээх. Барыта истэн кураанах сиэҕин аллаана куһаҕан баҕа буолуоҕа түөһүрэ. Инньэ дии саныыбын. Манна эдэрдэр даҕаны манна иһин дьонноругар көмөлөһөн игиннээн ону-маны ыланнар күүс-көмө буолан эрэллэр дьонноругар оҕолоругар игин уже манна туохтааннар эдэрдэр даҕаны ылсан эрэллэр үөһүгү аска. Иннинэн аннар иһин бычакпын да хайдар туруктаах. Ол курдук сотору оскуола киириэх аһаҥа оскуола, детсад, оннук барда иһин барда баран иһэн онтон спортзал тутуллуо уонна асфальтанна миннэннэ. Дэриэбинэбит хайдан иһэртэн үөрэбит уонна өссө хайдыа диэн эрэнэбит иннэ диэн.